Dembaş dema şevanên hêja bi xelekekê re dibin navnîşana pend û wate, ev xeleka çelî ye, her car ez dibêjim, ez ê ji vê pirtûkê bixwînim. Pirtûka pendên kurdî sal du hezar û çardeh de me çap kiribûm, karîbû sê hezar û çar sed pend bi hev da ya di rê hevdeh sala de. Ez ê çend penda ji we re bixwînim, bi şîrove kirin. Kur dibêjin, Çiqasî tu zengîn be tê gelekî xizana bibîne Çiqasî tu zengîn be tê gelekî xizana bibîne Çima? Ji ber ku ê xizan pêdiviya wî, haceta wî ji kesê zengîn heye Wê her ber deriyê ê zengîn pera bixwaze, alîkariyê bixwaze Ji ber vî havî gava ti xizan bi, ji xwe ê xizan nayê cem te û alîkariyê ji te nexwaze. Ji ber vî havî gava ti zengîn bi jî, henê ego ji te re bêjin filan malbat, filan cî, filan nexweş hene xwezî ti alîkariyê bi wan re bike. Ji bo wilo ti gelekî xizana dibîne, ti gelekî belengaza dibîne. Ya din Kurd dibêjin çiqasî tu bilind bibe ketina te pîs dibe. Çiqasî tu bilind bibe ketina te wê pîs bibe. Çima? Ew bi rengê zanistî jî tu nas ki çiqasî tu bilind bibe tu ji mitrokê bikeve ne wek got tu ji deh mitra bikeve ev her çûlê ne ser vî awiyê. Yanî Em ê bêjin, çiqasî tu bi nav û deng bibe û tu şaştiyekê bike û yekî bê nav û deng ew şaştiya wek a te bike, tade wê li te bê bi gelekî bêtir ji ewyeyê bê nav û deng. Ji ber ku ê te navê te li nav xelkê çêbûye, yanî wek kur dibêjin wê tira te bi deng be. Wê gelekî zehmetî, gelekî tadeyî li te bê ku wê navê te gelekî xera dibe. Ji ber vî ha wî dibêjin çiqasî tu bilind bibe ketina te pîs dibe. Ya din Kurd dibêjin çira ve mirî kora çi jê ye pirse ki veya pirs. Çira ve mirî kora çi jê ye. Çira ve mirî bi ew kesê kwîr çi îşî ji wê çirê ku ve mirî bi vê ketî bi ji ber ku nabîne. nabîne. Ev yek. Em bêjin çira a vê ketî ji kesê bi çav re baş e. Lê a ve mirî, a vê ketî ji kesê kor re vala ye, em karin bêjin kesê nezan ê mejî wî girtî. Zanist û nezanist jêr wek hev e. Ji ber ku wilo û wilo gotina nax serê xwe. Wilo û wilo pêş nakeve ke zanistî nemîne, zanîngeh, dibistan, xwendingeh nemînin jê re wek keve ji ber ku ji kok de guh nade van tiştan û jê re çi pêdiviya wî pê tune naxwaze. Ya din kurd dibêjin ev ne sedî sede belkî wilo ye. Dibêjin Kurd dibêjin çiqas mirov zengîn dibe mirov çekûs dibe. Mirov çekûs dibe. Çiqasî mirov zengîn dibe mirov çekûs dibe. Çekûs çavteng. Çekûs Kurd dibêjin him çekûs him çavteng. Çima? Ji ber ku berê gotinê ji xwe ya kes tiştek çavê mirov danagire ji pêvî axê îja gavagê pera dibîne û zengînbûnê dibîne û xweşîbûnê dibîne bêtir ji pera hez dike, bêtir dixwaze ku cî bilind be, rewşayî bêtir xweş bibe, bêtir dixwaze îja pera bi ser hev de. Nema dixwaze wek berê êgeye xizan, belengaz ji xwe dibê tune tune. Yanî Yek û deh wek heve lê cem ê zengîn ne wa yî, ne wisa yî, ne wilo yî. Ne bi vî rengî tê hesab kirin. Ya din kurd dibêjin çavê dizeka xuyan e. Çavê dizeka xuyan e. Çima? Ji bo çi? Ji ber ku ew yê dizek timî çavê xwe digerîne. Çavê xwe digerîne li tiştekî gogi bidizi. Çavî natebitin. Ku kuter biaxive, li cem te li malê be, wê çavî wî li mala te hemû be, ku ka tiştek hebe. Ku li cem te li hewşê be, wê çavî li xanê be, xana pez, yan li garanê be, cihê ga û çêleka, ku tiştekî bidize. Ev jî em karin ga bi her carê bînin li ser tiştî din, ne tenê li ser ê dizek, ê xerab, ê çav qehp, Hê pîs em karin bînin ser wan jî. Yanî wan ra çavê wan natebite, çavê wan li tiştê ku ew dixwazin hûdakê, sûdakê, fêdakê jê bînin çavê wan timî li wî tiştî wê niltebe. Ji ber vî hawî çavê wan xuyayê bellî ye, belloq e. Ya din kurd dibêjin çar mal nabin gundek, çar mû nabin hetanek yan rehek. Hetan, Rihe, demek em nas bikin her du gotin jî kurdî ne. Hetanek, Rihe. Çar mal nabin gundek ji ber ku biçûçik in. Gund bi kêmanî hema divêk pazdeh bîst mal tişkî wilo hebin. Çar mal ev ti carî nabin gundek û çar mû jî nabin hetanek yan rihek. Em karin vêya li ser mileta jî bêjin gavage hinek ji miletekî mîna miletê kurd ef qas milyon in. Em bên hindik ji wan hev du girtî bin û li hev bin. nikarin welatekî ava bikin. Divê gelek kurd li hev bin. Ev karin em bêjin wek a çar malayê yan wek a çar muwayê. Divêk bêtir hevgirtin hebe. Divêk bêtir yekîtî hebe ta go tiştek ji wan kesa çê bibe. Ya din kurd dibêjin çerxa cîhanê bi xwendinê digere. Çerxa cîhanê bi xwendinê digere. Yanî dewra cîhanê xwendinê digere. Cîhan dinyayî. Cîhan dinyayî. Baş. Him, belê. Belê. Xwendin, bi xwendinê her tişt digere, bi xwendinê milet li pêş dikevin, bi xwendinê bajar ava dibin, bi xwendinê dewlet ava dibin, bi xwendinê milet maf, mafê xwe nas dike. Demek eveya tekez dike li ser girîngî û nirxa xwendinê. Dîsa ji wer dûr û bare bikim, çerxa cîhanê bi xwendinê digere. Bi hêvî me ku kurd timî bixwînin, bixwînin, bixwînin. Ya din ez bi hêvîm hûn jî karibin şîrove bikin bi komenta ji ber ku nerînek min heyî belkî ne wilo bi sedî sed. Kurd dibêjin çi dîlana mîr tê de çi girara şîr tê de. Hê nerîna me ez dibêm girara şîr tê de ji xwe nayê xwarin wek nerîne veya belkî ne wilo be û dîlana mîr jî tê de ji xwe ew dîlan divê ku ji ber ku mîr e mezinê van kesayê wê ew kesanan ne bi kêfa xwe wilo dîlan bikin ne bi dilê xwe ne bi wilo xweşik şa nabin bi dîlanê demek ew kesê ciyê mensûb û cî û danişîn yan kursîk mezin li şahîkê Bilcîkê be ew şahiyaya nexweşê wek girara ku şîr hinde de xwe girara şîr tê de bi narîna min nayê xwarin jî ez wilo dibok şorbê. ev bi vî haw. Ya din ya din kur dibêjin Çê bê serê te ji dest û zimanê te Çê bê serê te ji dest û zimanê te Demek mirov ku destê xwe biparêze, zimanê xwe biparêze, rêzgirtina kesan bigire bela nayê pêşiya wî. Lê go bergiya, em dibên ber giya yan ber riya, ber riya destê xwe, zimanê xwe nas neke, wê têkeve bela, wê şaştiya bike û ew şaştî jî wê lê vegerin. Ev şîrovekirina me bi kurtayî ji van penda re bû. Ji xwe ev penda na ê vê rojê Bi dawî bûm. Wê bimîne xelekê din jî ez ê ê din jî berdewam bikim. Bi hêvî min êgo nerîne ku yî din ya şîrovekirine ku yî din hebe. Kar ji min re bêje ev pendaya pêşî jî binivîsîne. Ev pendaya te nivîsand li şîrovekirina te ne sedî sed durust bû. Ez vê şîrovekirinê di dêmê ez ê kêfxweş bûm gava ku hûn wilo binivîsînim. Dibi carna ez tişta şîrove bikim. Ez wê wateyê nedim. Ew wateya age Hin ji bo wê hatibû gotin. Çê dibe, ne got bi xwediyê pirtûkê me, ez ê divêg her tiştî tê zanîn ji ber ku ev hena ne afirandina min e, ne got me ev gotin nivîsandin e, gotinê kal û pîra ye. Spasiya we dikim, çê li me gudarî kir, çê êd pêşerojê de wê gudarî bike, mala we ava, hûn bimînin di xweşiyê de. Spas.